Şu günki wideo iň beýik ösüş derejeli we çäksiz mümkinçilikler ýurdy bolan Amerika bagyşlanýar. Amerika öňde baryjy gözleg işleri, ösen tehnologiýalary, ägirt uly syýasy täsiri, harby we ykdysady artykmaçlyklary bolan ýurtdyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döredilen senesi bir müň ýedi ýüz ýetmiş altynjy ýylyň dördünji iýuly hasaplanýar. Amerika diňe bir geň kanunlar we ýaşyl dollarlar bilen belli bolman, ajaýyp tebigaty we köp milletli halky bilenem haýran galdyrýandygyny ynam bilen aýdyp bileris. Amerikada resmi dil ýok, Azatlyk bu ýerde milli maksatnama derejesine göterildi we ýurduň iň meşhur nyşany bolan Azatlyk heýkeli dünýä bellidir. ABŞ-nyň milli nyşanlary akbaş bürgüt we bägül. Milli sport görnüşleri beýsbol we amerikan futboly hasaplanýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýäde tanalýan nyşanlaryndan biri amerikanlylaryň çäksiz hormat goýýan baýdagydyr. Ondaky on üç sany zolak döwleti döreden iňlis koloniýalarynyň sanyny, elli ýyldyz bolsa ştatlaryň sanyny görkezýär. ABŞ tutýan meýdany boýunça dünýäde dördünji, ilat sany boýunça üçünji ýerde durýar. Amerika bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýylda özüne elli sany ştaty birleşdirdi. Olardan iň ulusy Kaliforniýa, iň kiçisi bolsa Waýoming ştatydyr. Amerikanyň döwlet walýutasy dollar käbir ýurtlarda kanuny pul hökmünde ulanylýar. Dünýädäki maliýe we söwda amallarynyň segsen göterimi dollar bilen amala aşyrylýar, diýip çaklanylýar. ABŞ-da esasy banknot dizaýny bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekizinji ýylda tassyklandy. Dollaryň ýaşyl reňki pula bolan ynamy döredýär. Ondaky ýazgy Hudaýa bil baglaýarys diýip terjime edilýär we ýurduň resmi şygary hasaplanýar. Amerikada gulçulyk bir müň sekiz ýüz altmyş ikinji ýylda Abraham Linkoln tarapyndan ýatyryldy. Gulçulygyň ýatyrylmagy başga bir hadysa döretdi, bedeniň reňki boýunça bölünişik. Bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýyllara çenli aklar we garaýagyzlar üçin bölek mekdepler, kafeler, ulag, hajathanalar we şoňa meňzeşler ulanylýardy. Amerikanyň ýerli halky injeýler ABŞ-nyň iň meşhur ýerlerinden biri bolan Grand Kanýonyň çäginde henizem ýaşaýarlar. Häzirki wagtda häkimiýetler tarapyndan bäş ýüz altmyş ýedi taýpa resmi taýdan ykrar edildi, olaryň köpüsiniň öz-özüni dolandyryş çäkleri we hukuklary bardyr. ABŞ şeýle hem dünýä köp oýlap tapyşlar berdi. ABŞ-da ilkinji awtoulag öndürildi we internet oýlap tapyldy. Dünýädäki ilkinji kinofilm bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýylda Indiana ştatynyň Nýu-Ýork şäherinde görkezildi. Dünýäde ilkinji gezek elektrik togy Demirgazyk Amerika bankynyň jaýlaryny yşyklandyrmak üçin ulanylyp başlandy. Amerika rok, jaz, bluz we hip-hop ýaly meşhur aýdym-saz žanrlarynyň doglan ýeri hasaplanýar. Amerikanlylar dünýä kagyz haltalary, tranzistorlar, kabel telewideniýesi, ýelim lentasy, mikrotolkun peçleri, ilkinji şahsy kompýuter we operasiýa ulgamy, elektrik oturgyjy, şeker pagta süýji enjamyny we başgalary berdi. Ýigrimi million amerikan raýaty ykjam ulag öýlerinde ýaşaýar. Amerikada atlary we familiýalary birmeňzeş dört müň ýedi ýüz kyrk alty adam ýaşaýar, köplenç bu Tomus Tomusdyr. Ýurduň ilatynyň otuz göterimi dürli agyrlykdaky semizlikden ejir çekýär. Pitsa we gyzgyn hot-dog Amerikada iň köp iýilýän iýmitlerden biridir. ABŞ-da her gün ýetmiş iki müň inedördül kilometr pitsa we bir ýüz elli million gyzgyn hot-dog iýilýär. Ýurduň ilatynyň togsan göterimi birnäçe bank karzlary bilen ýaşaýar, her ýedinji amerikanly-da Ýedi ýa-da has köp kredit kartoçkasy bar. Her sekizinji amerikan maşgalasy sosial ulgamlaryň üsti bilen tanyşypdyr. Amerikaly sekiz adamyň biri ömrüniň dowamynda bir sapar McDonald's çalt nahar restoranynda işläpdir. Orta hasap bilen amerikalylar her dört-bäş ýyldan öz iş ýerlerini üýtgedýärler. Amerikalylar daşary ýurtlara seýrek syýahat edýärler. ABŞ-da dünýäniň iň köne we meşhur uniwersitetleriniň biri Massaçusets ştatyndaky Garward uniwersiteti hasaplanýar. Ol bir müň alty ýüz otuz altynjy ýylda esaslandyrylyp, hristian missioneri Jon Garwardyň adyny göterýär. Uniwersitet onda okan milliarderleriň sany boýunça ýurtda öňdeligi eýeleýär. Şeýle-de bu ýerde ýetmiş bäş Nobel baýragynyň eýeleri, ABŞ-nyň sekiz prezidenti, Oskar baýragynyň eýeleri Natali Portman we Tommi Li Jons, Microsoft-yň esaslandyryjysy Bill Geýts we meşhur Facebook sosial ulgamyny döredijiler okadylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary immigrantlaryň ýurdy. Bu ýere her ýyl dünýäniň dürli künjeklerinden bir million töweregi adam gelýär. On dokuzynjy asyryň ahyrynda gelen myhmanlaryň segsen bäş göterimi Ýewropadan gelen immigrantlar bolany bolsa, ýigriminji asyrda şol akymyň ýetmiş göterimine çenli Aziýanyň we Latyn Amerikasynyň ýurtlaryndan gelipdir. Meşhur Silikon jülgesinde Kaliforniýada ýokary tehnologiýaly köp sanly dünýä belli kompaniýalar jemlenendir, Facebook, Google, Apple, eBay we beýleki meşhur kompaniýalaryň baş edaralary şu ýerde jemlenýär. Amerika demokratiýa ugrunda göreşýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanýar. Dünýäde henizem özüne çekiji tebigaty, medeniýeti we taryhy bolan künjekler kän. Olar hakda gyzykly maglumatlary indiki wideolarymda görmek üçin kanalyma agza boluň we planetamyzyň dürli ýerlerini öwrenmekden lezzet alyň!